Yɛma obi biara shalom, na yɛsan ma mo akwaaba de ba St. John's Baptist Church. Ɛne dɛ nso so Nyankopɔn ayɛ yɛadom ama yɛasan abehyia wɔ kwan soronko so a yɛde n'asɛm mu mpɛnsɛmpɛnsɛmu ɛreba. Na ɛne dɛ yi, ɛyɛ me a dwumadie yi medi ho kyia me, yɛfrɛ me Awankwa Richmond. Na ɛyɛ me ne ɔsɔfo Paul Appiah na ahyiam wɔ ha. Na adeɛ pɔtee a yɛba abɛhwɛ ɛyɛ ɛyɛ Easter na afei nso yɛahwɛ nneɛma kakra abere a ewiem asesa na nneɛma nyinaa asesa yɛhwɛ afoe mu a ɛno nyinaa yɛ soronko koraa ehu bɔ a bɔ nipa na Easter nso yɛhwɛ nneɛma pii ɛne ehu bɔ a bɔ yi ne mfasodeɛ anaasɛ nneɛma a ebetumi ayɛ Sɛnea ɛbɛyɛ a Nyankopɔn nso so animuonyam bɛyɛ kɛse. Enti ɛma obi biara kɔ aba, ɛbɛyɛ simma aduasa anaasɛ aduasa ne nnum a ɛdi anim yi deɛ, ɛyɛ mpɛnsɛmpɛnsɛmu ne adekyerɛ na yɛde rekɔ. Ɔsɔfo, ɛma akɔ aba. Yɛn Agya. Ɛda Nyame ase sɛ ɛnnɛ nso so yɛatumi ahyia wɔ ha. Ɛyɛ Awurade Nyankopɔn ase. Yoo na ɔsɔfo Agya. yɛhwɛ mfie pii na yɛdi Easter yɛbɛtumi atresi akɔ akyirikyirikyirikyiri na yɛhwɛ aforɛ mu a nneɛma pii asesa na yɛpɛ sɛ woyɛ nyɛ ma nkyerɛmu kakra na sɛn na nneɛma wosi hu no anaasɛ sɛn na ɛwɔ sɛ yɛsoso yɛhu nneɛma.
Yɛde Awurade Nyankopɔn asɛm bɛda wo ase, bɛsan nso de nkyea soronko nso de ma w'atiefo. Na ɛyɛ asɛm a w'abisa bi paa. Na sɛ yɛkɔ Bible mu a, yɛbɛyɛ yɛn ani abɛhu sɛ ampa wohwɛ Ecclesiastes no a, Bible ma yɛte aseɛ sɛ yɛwɔ mmerɛ a yɛde sere, yɛwɔ mmerɛ a yɛdi so. Nti mɛgye adi sɛ. Nyame asɛm no a ɔkaeɛ no, mmerɛ no bi nie, enti saa mmerɛ no a ɛreba no, ɛyɛ mmerɛ a Awurade asa ho aka ho asɛm. Enti sɛ aba abɛto yɛn a, na wode Nyame asɛm retoto ho a, ɛmmɔ yɛn hu. Na enti yɛyɛ Awurade Nyankopɔn anom asɛm ne Awurade asɛm nom na ɛrema yɛn nkyerɛmu wɔ deɛ asi yi. Enti nneɛma sesa deɛ, but ɛmmɔ yɛn hu saa sɛ agyidifoɔ. Ɔsɔfo yɛda wo ase. Nso meda wo ase. Na yɛ sɛ yɛhwɛ a. Yɛnkɔ akyiri koraa no, yɛhwɛ Ghana a, yɛhu sɛ Corona virus ne ɛredi asie. Na yɛhwɛ mmeammea bi te sɛ Nkran ne Kumasi a, lockdown aba. Ɛne sɛ yɛ convention ne adeade nyinaa yɛntumi amma so. Mpo koraa no, ebinom nhyiam bi a wɔbɛdi wɔ fie koraa akɔyɛ asa. Enti saa nneɛma wei nyinaa yɛ nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛn a yɛyɛ agyidifoɔ yi yɛhwɛ no yie paa. Nti ɔsɔfo Army ate aseɛ sɛ wei nni kwan sɛ ɛyɛ ade foforɔ, na mmerɛ no di adaneadane nti na ɛwɔ sɛ me ne wo mmienu yɛhwɛ yɛn nnoɔma so so yie. Ɔsɔfo yɛda wo ase. Na ɔsɔfo ansa na yɛbɛkɔ nnoɔma nyinaa so no, ɛwɔ mu sɛ woama yɛn nkyerɛmu kakra deɛ, Na ɛsiane sɛ biribiara no ɛwɔ sɛ Nyankopɔn di anim no, mɛsrɛ sɛ wobɛbɔ mpaeɛ kakra na nkanka de ama yɛn atiefoɔ. Wɔn a ehu abɔ wɔn paa no, ɛho hia yie sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ ma wɔn. Ɛne yɛn atiefoɔ nso a ɛnɛ da wɔretie yɛn, sɛnea ɛbɛyɛ a asɛm yi ɛbɛtɔ wɔn akoma so. Na ɔmo deɛ tua no nti ɔsɔfo bɛbɔ mpaeɛ. Meda ase paa. Ɛyɛ nokorɛ, Bible ma yɛte ase sɛ Awurade ama yɛn funu honhom nti yɛbɛbɔ mpaeɛ. Onyame Tumfoɔ yɛda wo ase ɛnɛ da yi nso wɔ nkwa a wode ama yɛn. Yɛbɔ mpaeɛ ɛgyae yɛn ho hyɛ wo nsa. Fa yɛn so ma ɛnɛ da yi nso w'anum asɛm ne wo tirimupɔ ɛnda adi ma wo mma. Mebɔ mpaeɛ ɛgyae atiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa. Ma adom sononko ntɔ wo mma so. Obi biara a ehu akyekyere no, yɛsane no wɔ Jesus din mu. Adom Wura, kasa wo mma ho. Ma tumi nkasa wo mma ho. Ma tumi ntɔ wo mma so, na ma tumi nyɛ wo mma kyɛfa. Yɛda wo ase, Konimdifoɔ. Wura, sɛ w'adi nkunimdie ama yɛn wɔ w'ɔdɔ ba Gye Yesus Christ din mu nti, amen. Amen ɔsɔfo yɛda wo ase. Yesu meda ase paa. Atiefoɔ yɛgu so ara ɛredi dwumadie no yɛhwɛ Easter ɛne mmerɛ a yɛaduru mu yi yɛhwɛ pandemic anaasɛ ɔhaw a aba sensɛn wiase nyinaa kɔn mu ɛne adom a ɛbɛtumi atu afa ho na ɔsɔfo Agya. aberɛ a wode mpaebɔ aberɛ yɛyi no Yɛbɛhwɛ yɛn scriptures no a yɛde redi dwuma ɛnnɛ no. Ɛyɛ Isaiah twenty five verse six to nine no. Na yɛbɛsrɛ sɛ wɔbrɛ a bɛkan awie no na wama yɛ yɛ scripture, anchor scripture anaasɛ yɛ nyinasoɔ no a ɛyɛ verse eight no. Wama yɛ nkyerɛmu no wɔ hɔ no.

Hallelujah. Amen.
Ɔda fɔ sɛ yɛbɛ saa scripture wei a yɛ anchor scripture no ɛyɛ the verse eight. The verse eight no mɛsɛ ɛsi so biem. Ɔse he shall put an end to death forever. Hallelujah. Amen. And ɛyɛ Awurade Nyankopɔn anum asɛm. Na saa asɛm wei a Awurade Nyankopɔn ɛnam odiifoɔ Isaiah so ɛde ɛka kyerɛ ne ma no. Na Ɔrekasa afa ɛnnɛ da yi ho, ɛne ɛnnɛ sɛ yɛde nnɛ asi hɔ nom sɛ ɛyɛ Easter bere mu ne ɛwɔ yi because yɛagye nkwa no mawu na yɛakɔ akɔsie no but ne nnansa so a ɛyɛ ɔdɛkyena no ɔbɛsɔre. Enti Awurade Nyankopɔn nam odiyifoɔ no so ɛkaa saa asɛm wei na ɔrekyerɛ yɛn. Awurade abasa ne Awurade Nyankopɔn ne dɔ akwan a ɔnam so na ɔde bɛgye ne mma afiri ɔhaw ne amaneɛ mu. Sɛ yɛbɛ bɛhwɛ Genesis a, Genesis ma yɛbɛ bɛhwɛ ɛma ɛma yɛte aseɛ sɛ ɛberɛ a Awurade Nyankopɔn bɔɔ nipa no, ɔde no duaa mpɛ, ɔde no sii pɛmpɛnsoɔ bi a na anka ɛyɛ animuonyam hyɛ ma nipa. But nipa yɛɛ bɔne. Ɛmaa bɔne a nipa yɛɛeɛ no nso nti no, Ewuo baa nnipa so, efisɛ saa bɔne no, Bible se, ewi, yɛ wiase nyinaa yɛayɛ bɔne, na Awurade Nyankopɔn animuonyam no ayɛ dɛn? Abɔ yɛn. Na Bible nso san ma yɛte aseɛ nso sɛ, bɔne nso wɔ wei, n'akatua no deɛ, owuo. Nti sɛ nnipa yɛ bɔne na aba abɛka me mu mmienu nni ara deɛ a, ɛneɛ akatua me mu mmienu, ɛtwa na ɛsɛ pata me mu mmienu, ɛyɛ owuo. Enti mene wo mmienu, sɛ yɛnnye Yesu Kristo nniiɛ a, yɛyɛ teaseɛwuo ba. Na Awurade Nyankopɔn nso nam n'adiyifoɔ nso so aka sɛ, Ampa, wahu. But ɛnam ɔdɔ sononko a Awurade wɔ ma nnipa nti no, na ɛsɛ sɛ Awurade fa akwanya bi so san de bɛgye ne mma. Enti saa asɛm wei a ɔreka no, ɔse ɔbɛma, ɔse he he he has put an end to death forever. Ɛkwan bɛn so? Ɔnam ne Dɔba Jesus Christ so. de ewuo aba awieɛ because waba bɛ waba waba waba bɛnya tumi wɔ wuo so waba bɛgye tumi a na ɛwɔ wuo no so no waba bɛgye de ama awurade nyankopɔn ne ma nti awurade nyankopɔn asɛm no ɛma yɛte aseɛ sɛ ɔnam obi so na ɛbɛbɛdii saa adwuma no nipa ko no ɔne no man ɔne ne yɛagye nkwa jesus christ Enti Papa no nam Yesu Kristo so ama ɛnnɛ da yi so, manu bio, yɛafiri owuo a na anka yɛn nneyɛeɛ nam a yɛyɛ tra so owuo no, yɛafiri saa owuo nwunu ase. Yoo, yɛda wo ase. Na ayɛ sɛ ɛyɛ nsɛm a ɛmu ɔdu paa yi, na ɛma yɛhu ɔgyeɛ a ɛyɛ Yesu Kristo. Woahu sɛ Isaiah. Ɛyɛ nkɔnhyɛ a ɛba bɛto hɔnom na ɛda adi wɔ Yesu Kristo mu. Ɛnna me ne wo mmienu nso, sɛnea ɔsɔfo kae no, yɛanya so mfasoɔ wɔ kwan soronko so. Enti, ɔsɔfo, bere a yɛde nso waka ɛyɛ nkɔnhyɛ a na ɛda hɔ dada, na yɛde edin ato so Easter, Easter. Na Easter no ankasa no koraa no, Aseɛ kyerɛ sɛn anaasɛ message no Easter message no ɛno ne deɛ yɛbɛpɛ sɛ wobɛka ho biribi kakra. Meda ase ɔsɔfo. Na mɛsrɛ sɛ yɛbɛhwɛ yɛn twerɛ kronkron mu. Ɛ yɛka Easter no ankasa no a yɛ a na ɛduru baabi a ɛ nnipa bebree ɛbooboo saa asɛm no ho. Obi koraa mpo tumi ka sɛ ɔnnim ɔnni Easter. Because wohwɛ Bible no mu a the only Bible a wobɛnya Easter wɔ mu Ɛyɛ King James. Apart from that no, Bible biara nni hɔ nom a wobɛnya Easter wɔ mu. Enti ama Easter ho asɛm no aba abɛyɛ biribi ɛwɔ hɔ. Enti nsɔre bebree no pɛnsɛmpɛnsɛn ho. Enti no, ayɛ ɛɛ ɛɛ asɛm bi a wokɔ ɔka Easter sɛsi a, na ɛde ɔhaw yɛ dɛn ɛreba. But yɛnhwɛ sɛ Easter ɛwɔ King James no mu a, yɛnhwɛ biribi ɛwɔ Acts chapter twelve.

Ɔse, ma menkan mfiri me deɛ no ho. Ɔse, And when he had apprehended him, he put him in prison, and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Intending after Easter. Bible a ɛwɔ wiase anaa me deɛ manhu no anto sɛ ebi a ebi nso ɛreba but Bible a ɛ talking about Easter no ɛyɛ eh, King James but the word Easter no ankasa no ɛnhyɛ da ɛnyɛ biblical term a yɛ ɛyɛ terminology a yɛ use but the word Easter no ɛyɛ eh, Word bi a wɔkɔɛn no nyɛ ɛberɛ a yɛretwerɛ Bible no na wohwɛ ɛho nsɛnsɛm no a, yɛwɔ the history behind the word Easter no ankasa yɛ nneɛma bebree a sɛ wokasa woka ho asɛm a ɛsi nya berɛ na yɛhwɛ mu na yɛhwɛ deɛ nti a wɔn use the word Easter but the actual word for this feast anaasɛ the season no yɛ Passover. Enti sɛ yɛka the word Easter no a, asekyerɛ ne sɛ Kristo aba abɛwu de ama yɛn na yɛnam ne mogyaa no so ama yɛafiri, ɔhaw afiri yɛn so, amaneɛ afiri yɛn so. Na ɔyɛ the Passover no nso a, ɛno no nso no ɛsan ma yɛkɔ Exodus. Wokɔ kɔhwɛ Exodus chapter 12 hɔ nom no a, ɛno no ma yɛte aseɛ concerning the word Passover. Ɛberɛ a Awurade Nyankopɔn reyi ne mma afiri Misrim na. Ɔhaw ne amanneɛ, challenges, bebree, Farao pirim n'akoma, na Awurade nam nsɛnkyerɛnne so reyɛ anwanwadeɛ wɔ Misraim, na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ ne mma sɛ, Monkum aboa, na efie biara no, momfa ne mogyaa nyɛ mo pono no ano, na sɛ owuo bɔfoɔ no bɛbɛduru a, ɔhu mogyaa no a, ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛtwam. Ɛno nti na Awurade Nyankopɔn a asɛm ma yɛka no wɔ Isaiah sɛ ɔbɛdi wuo so nkonim. Enti sɛ mogya no yɛ wo yɛ wo pono ano deɛ a, na owuo bɔfoɔ no ba a, ɛduru hɔ nom a, woadi nkonim because owuo bɔfoɔ no ayɛ den, watwam. Enti yɛse ɛ ɛ ɛ twam. Afahyɛ. Ɛyɛ Twam afahyɛ because sɛ owuo bɔfoɔ duru hɔ a ɔbɛyɛ dɛn? Ɔbɛtwam. Ɛno na ɛyɛ Passover no. Ɛno ne ne adeɛ Awurade Nyankopɔn nam saa nsɛnkyerɛnne no so gyee ne mma firii owuo tumi nsam wɔ Misrim. Na wobɛbɛhwɛ yɛn Easter no a yɛn nso yɛde asi hɔnom no a, ɛno no rekyerɛ yɛ Kristo Ne wu a ɔbɛbɛwu maa nnipa na wɔde ne mogyaa no nso ayɛ yɛn nso yɛ so ahyɛnsodeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sɛ owuo bɔfoɔ bɛbɛduru yɛn nkyɛn a because of mogyaa no nti no ɔbɛtwam. Enti Easter no asekyerɛ ne sɛ ɛyɛ Twam afahyɛ. Twam afahyɛ no ɛdeɛn na ɛtwam? Owuo ne owuo ho nsunsuansoɔ no ɛhu yɛn nea ɛtwam de ma yɛn. Enti Easter no asekyerɛ no no. Ɔsɔfo meda wo ase. Wei deɛ mentwa w'ano. Wohu sɛ.

Okay so meme deɛ na ɔse the B part na ɔse Herod intended to bring him out for public trial after the Passover okay. so the actual word ne yɛ Passover okay. nti deɛ ɛyɛ ne yɛ Passover feast mm. twam afahyɛ hallelujah amen meda ase paa nso wɔ hɔ sɔfo nso meda wase okay nti saa Easter Megye die sɛ mpɛn pii anaasɛ mfie pii na me ne Uni, me ne Wieni nyinaa yɛakɔ asɔre anaasɛ yɛayɛ convention ho, nkanka yɛba yɛɛ zone yi mu a, ama yɛanya mu nkyerɛmu pii, na ɛnnɛ nso so yɛasen ati mu bio. Na yɛ, yɛrehwɛ afiri ɛyɛ Twam Afahyɛ, na Yesu Kristo aba abɛtwa ne nyinaa ati a, Twam Afahyɛ no nyinaa, ɔde ne nyinaa aba awieɛ. Ɛho nhia sɛ yɛbɛkɔ akɔfa mmoa biara bio na yɛde abɛsosɔ yɛ, Yɛ dɛn ama no ase? Yɛde bɛba abedi afahyɛ no. Yesu Kristo aba abetwa ne nyinaa ti a sɛnea ɔsɔfo ama yɛahu no. Enti Easter paa no ne mpɔmpɔnsoɔ, ɛno no, it's about Jesus, ɛnɔɔma a ɔbɛyɛ maa yɛn, ɔgye a ɔde abrɛ yɛn wɔ kwan soronko so. Yoo, ɔsɔfo yɛda wo ase paa. Na nkyerɛmu a ade ama yɛn no, mɛpɛ sɛ mɛbisa sɛ, ɛneɛ sɛ yɛhwɛ no saa kwan yi so a, na argument anaasɛ nkurɔfoɔ bebree twam awɛntwe bebree de aba Easter ho yi deɛ, Na mebɛhyɛ mu sɛ, wo ankasa wo nteaseɛ mu ɛho bɛhia anaasɛ is it worth it ɛho ɛdi mu sɛ ɛwɔ sɛ Easter no a Bible ka ho asɛm no nhyia no ɛwɔ sɛ yɛ celebrate anaa? Yoo, meda ase paa. Adeɛ biara a. Yɛde si hɔ nom sɛ saa adeɛ wei yɛde reyɛ nkaeɛ dum no asekyerɛ ne sɛ ɛwɔ mfasodeɛ soronko bi yɛ dɛn de ma yɛn. Menom mmienu deɛ asɛ ɔgyidifo ma ɔgyidie sɛ ɛtwa sɛ saa Easter yi yɛ celebrate no kɛseɛ paa because ɛyɛ da bi a Yɛde resi hɔ na yɛde rekae dwumadi a y'Agyenkwa no baa wiase no, Ɔbɛ bedi maa me no mmienu. Sɛ obi ayɛ ade pa ne ade bi a ɛsom bo de de de ma wo a, ɛda no duru a wobɛkae no. Yɛwie o, adɛn nti koraa mpo na yɛn yɛn ankasa yɛyɛ nnipa, yɛse yɛ birthday yɛ celebrate, yɛse yɛada a yɛware yɛ yɛ celebrate. Ada a biribi soronko bi besi wɔ yɛn abrabɔ mu no, ɛda no du a, yɛkae. Ehu. Ghana mpo, yɛse ada a yenyaa yɛn faa ho nie. Enti yɛde da no asi hɔnom sɛ saa da no koraa mpo yɛ holiday. Sɛ saa da wei na yɛde hiaa faa ho deɛ, na anka me ne wo mmienu mpo yɛse ɛda a yɛde nyaa nkwagyeɛ. Nkwagyeɛ baa yɛn fie. Wɔgyeɛ soronko baa yɛn so. Ada no mu mmienu yi, yɛsanee, Awurade sanee yɛn firi titire mu. Saa da no de no mu mmienu, yɛnsan mfiri akyiri anaa? Enti mewɔ gyidie sɛ, na mesan gye tom nso sɛ, ɛyɛ da sononko bi a ɛsɛ me no mmienu yɛhwɛ nsunsuansodeɛ a ɛwɔ Easter ho a ɛsɛ me no mmienu yɛgye tom na yɛsom na yɛma amansan nyinaa hu sɛ, Obi bae, na saa nipa no ɔyɛ Agyenkwa, na ɔyɛ kwan, na ɔyɛ hann, na ɔsan yɛ nokorɛ no, saa nipa korɔ no, ɔbɛbɛdi dwumadie bi a ama ɛwuo duru yɛn nkyɛn a, ɛtwam de ma yɛn. Enti mmienu mmienu, ɛtwa sɛ saa Easter no yɛsan bi tim paa. Ɔsɔfo yɛda wo ase.
Me nso meda ase. Na sɛ ɛho hia paa Ɛho hia sɛ paa. Kristofoɔ abiri ne abiri nyinaa yɛkae te sɛ neɛ na tetefoɔ no wɔkae Passover, baabi a Nyankopɔn de wɔn afiri. ne ɔmo abeduru no na ɔmo kae no. Yesu so yɛ muni, baabi a Yesu Kristo di afiri a ɔde abeduru, ɛno so nko hia. Sɛ ɛwɔ sɛ abere ne abere nyinaa yɛ kae na yɛ werɛ mfi yɛ ho nipa su, Ɔsɔfo yɛda wo ase paa. Na atiefoɔ me gye di yie sɛ dwumadie yi nti mo renya mu nteaseɛ anaa mo renya adwene foforɔ wɔ Easter ho ɛne akwanya a Yesu Kristo de ato hɔ de ama yɛn. Me gye die sɛ saa mmerɛ yi wo ne w'abusua Ɛne mo fiefoɔ nyinaa monhwɛ, na asɛm yi nso so mowɔ ho nsɛm biara, question biara a, mobɛtumi akɔmɛnte na yɛbɛhwɛ nso so na yɛde ɛho nso so mmuaeɛ de ama wo ɛwɔ kwan soronko so. Na ɔsɔfo, me ɛberɛ a mentwa w'ano no koraa mpo no, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom koraa a ɛsan yɛ soronko koraa mpo ɛsan wɔ dwumadie a. Yɛregye mu. Ɛreyɛ Easter no ho. Wonim sɛ yɛse sesei Easter no asekyerɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ Twam afahyɛ. But Twam afahyɛ no na anka yɛmmisa sɛ ɛyɛ tetefoɔ no na ɛyɛ dɛn ɛdi saa Twam afahyɛ no because ɛyɛ Misrim na saa incident no siiɛ. But sɛ wokan John chapter four eh, sorry John, John chapter nineteen the verse fourteen a,

It was the day of preparation of the Passover, it was about noon, hallelujah, here is your king, Pilate said to the Jews. Enti saa da no a yɛkum Yesu Kristo no, it was that same day ana Awurade Nyankopɔn ka kyerɛɛ Israelfoɔ sɛ wɔn nko aboa na wɔmfa ne mogya Ɛnyɛ wɔn kwan no. Na Bible nso ma yɛte aseɛ nso sɛ, you see, the Old Testament is a shadow, but the reality of the Old Testament no yɛ New Testament no. Enti Awurade ma yɛte aseɛ yie sɛ am even mpo eh, dwumadie a ɛsiiɛ ɛwɔ Misrim no, the actual lamb no, a the lamb no a wɔn yusuiɛ no, that was Jesus Christ. So Jesus is the sacrificial lamb. at the feast of passover nti wei sɛ na ma yɛate asɛ sɛ saa dwumadie no ɛsii yɛ no na yɛ yesu kristo ɛno nti na hanom nso no ɛsii saa da no a adeɛ no sii wɔ misrim no
ɔsɔfo yɛ da wase paa nso meda ase paa na atiefoɔ yɛgyidie sɛ hanom deɛ yɛ amfa so koraa moanya mo ho nteaseɛ fa easter no ho ne nti koraa wasi celebrate nti no yɛhwɛ yɛbɛpɛ sɛ ɔsɔfo Wode wo ɛyɛ wo Easter Hope anidasoɔ nsɛmba, Easter Hope Message. Yɛhwɛ mpɛnpɛnsoɔ a yɛaduru yi a, ɛhu bɔ abɔ nnipa, na yɛhwɛ nhyehyɛeɛ a yɛde gu akwan mu sɛ asafo. Sɛ nnipakuo a atwa ahyia wɔ wiase nyinaa, mpo wɔn a wɔnyɛ asafo nyinaa, ebi yɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛtutu akwan ne nea ɛkekakeka ho, saa nneɛma wei nyinaa rentumi amma so. Na nea akɔsi ara ne sɛ woyɛ woyɛ mfomsoɔ ketewa bi a nea ɛbɛkɔ akɔsi ara ne sɛ wobɛyare, na yareɛ no koraa bɛtumi ahu wo. Mepɛ sɛ yɛhwɛ ɛyɛ Easter yi a yɛredi yi, anidasoɔ nsɛm bɛn na woka kyerɛ yɛn? Na wode wo nsɛm yi si a, yɛbɛhwɛ sɛ yɛde asɔfoɔ baako mmienu bi bɛba mu na wɔn nso so wɔde wɔn anidasoɔ nsɛm nso so aba na yɛtiefoɔ no nso so. Meda ase.
Ɔdɔfoɔ, yɛnhwɛ biribi wɔ John chapter one, the verse fourteen. Wɔsɛ, and the word became flesh and and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. And that is Jesus Christ. And send me power way, I'm a baby, and I'm a baby. saa nipa wei na ɔba bɛhwɛ ne mogya adi agu hɔ no ɛde ama me no bio ɔdɔfo tete no sɛ nka obi yɛ bɔne a Na Bible se bɔne akatua owe, ɛne owu, ɛnkyerɛ sɛ wuwu. Sɛ woyɛ bɔne mpo na wuwu mpa deɛ sɛ wɔbɛyɛ no, wobɛ wɔbɛkɔ akɔpɛ odwan. Odwan a wɔdi mu, odwan a mfomsoɔ biara nyɛ dɛn, ɛni ne ho. Ansa na wode saa odwan no aba abɛbɔ afɔdeɛ. na yɛakɔ akɔyɛ ɔs bɔne ɛyi ɔsɛw mpata yɛakɔ akɔ bɛnt ɔfɔ yɛakɔ akɔhyɛ aboa yi na akɔ soro na ayɛ ne sɛ awurade nyankopɔn mpo bɛyɛ dɛ ɛbɛtia na ɔhaw ne amanneɛ a memu mmienu yɛnam mu ne saa bɔne a ɛde ɛkɔ wuo mu no awurade nyankopɔn nam ne dɔba jesus christ so aba bɛyi saa ɔhaw no nyina afiri yɛ so na bible sɛ obi biara a ɔbɛgye no adi no Wodɔ kɔ a, wonyera. Wubenya daa nkwa. Ɛno nti, aba abeduru mpɛmpɛnsoɔ sɛ, sɛ wonam bɔne mu, wonam ɔhaw mu, wonam amaneɛ mu a, wonhia sika na wode akɔ akɔtɔ odwan bi de aba abɛbɔ saa w'aso afɔdeɛ no anaasɛ bɔne fafiri afɔdeɛ. But deɛ wohia ne sɛ wode wo gyidie ɛrema saa Kristo no. Because the wiase yɛ wɔ no bɔne ne ɔhaw na ɛwom saa wiase yi enti bible ma yɛte asɛ wɔ John 10:10 sɛ ɔsɛ ɔbɔneɛfoɔ no ɔbaɛ sɛ ɔba abɛwia na waku na wasa na kristo nso deɛ ɔbaɛ sɛ ɔbɛma nkwa na ɔma nkwa no mmorosoɔ na saa nso na bɛbɛka matu a ɔma yɛte asɛ sɛ matu 11 hɔ no ɔma yɛte asɛ sɛ mo a moasoa mo nnesoa na moabrɛ no mommra me awurade nyankopɔn me nkyɛn na mɛma mahome. Menim ɔbrɛ a nnipa wɔ mu, ɛnna menim ɔhaw nso a nnipa nso wɔ mu. Bado betumi ama wo home wɔ wiase ne Kristo. Do betumi ayi wo afiri w'amanneɛ a wobɔ mu no ne saa papa yi. Bikɔ papa no baeɛ no wanyɛ bɔne. Ɛnti sɛ wokan John chapter 19 hɔ nom na Pilate ka asɛm bi. Ɔbaeɛ no, ɔse, Nnipa na mode no baeɛ sɛ menwu no kumfɔ no. Menhuu bɔne biara a yɛde mfaa no ho. Ɛna ɛsɛ sɛ wote aseɛ nso sɛ, sɛ wobɛtumi de ɛ, ɛ, aboa bi ayɛ atonement de ama wo bɔne a, that animal must be blameless and a living sacrifice. But Pilate ɛma yɛn nana te aseɛ sɛ ampa saa nipa wei deɛ ɔtwa fata sɛ ɔgye nipa bɔne, adɛn ntira? Ɔse me nhuu bɔne bi nyɛɛ dɛn? Ɛmfa, papa no baɛ wamma ammɛyɛ bɔne. Bɔne a me no mmienu yɛɛyɛ no papa no ammɛyɛ bi. Anamɔn a me no mmienu yɛɛtu no papa no amma ammɛtu saa anamɔn no bi. But waba aba abɛfa yasodie de atɔ ne ho so. Tie! Ɛnyɛ dadoo a yɛde bɔɔ Kristo nsam nti na ɛmaa Kristo kaa dua no so, but ɛyɛ manu mmienu bɔne nti na ɛkaa dua no so. Enti ɔkaa asɛm bi wɔ John chapter nineteen sɛ, Me, mewɔ tumi sɛ anka megye me ho ɛfiri mo nsam, but ɛyɛ Agya no na ɛde me ayɛ dɛn? ama moanya saa akonya no a wɔreyɛ no saa. Na me nim ne sɛ ɔbaeɛ sɛ Agya no apɛdeɛ no ɔba abɛyɛ de ama nnipa. Na saa ɔno a ɔbɔɔ wiase, ɔsoro yɛ ne tenabea, asase yi yɛ ne nan so nteasoɔ, ɔno na ɔkaa mu, waba de saa guama wei aba abɛto hɔnom de ama me no mmienu sɛ obi biara a ɔbɛgye no adi no ɔnyɛ yere aba deɛ a ɛne ne twa sɛ me no mmienu yɛnya gyidie wɔ saa papa no mu. Nti wonim sɛ ewiase Religion a ɛwɔ wiase nyinaa ɛbelieve sɛ Nyame wɔ hɔ. But no leader of a certain religion was able to declare say I am the way. I am the truth. I am the light of the world. Kyerɛ Jesus nko ara. Hallelujah! Mohammed bae, Mohammed antumi ansi ne bo anka sɛ wɔne no kwan no. And to the even to the extent sɛ Mohammed ɛka kyerɛ yɛ plain sɛ, sɛ mopɛ biribi na monte ase a monkɔ Akristofoɔ no hɔ, monkɔ nkɔbisa. A wokan Koran no a ɛyɛ dɛn? Ɛwɔ mu. Buddha amma yɛ ante aseɛ sɛ wɔne no kwan no. Ɔdraw ne inspiration nyinaa firi Nyame asɛm mu. Ɛkankan ma yɛhu. So there's no religious leader otumi ma yɛhu sɛ me meyɛ kwan me meyɛ nkwa me mesaa yɛ hann ɛsa yɛ nokorɛ sɛ saa nnipa wei a yɛnyim na yɛde ɛho ato no so Sɛ wama yɛahu, na nneɛma no a wɔbɛma yɛahu yɛ no nso no ayɛ evidential that this Son a, ɛnneɛ ɛyɛ sɛ me no mmienu yɛdwane kɔkɔtoa saa papa no na yɛnya gyidie wɔ mu sɛ ampa Kristo no a yɛredi ne ho adanseɛ no, wɔwɔ tumi sɛ wɔgye wo firi ɔhaw mu, wɔwɔ tumi sɛ wɔgye wo firi amaneɛ mu, wɔwɔ tumi sɛ wɔgye wo firi bɔne mu. Saa nipa yi etwa sɛ ne no nua no enya ahotɔsoɔ bi wɔ ne mu. Nti ɔdɔfoɔ sɛ ɛnɛ dɛn wo retie ni a, the only person a ɔbɛtumi agye wo ɛyɛ Jesus Christ. Amen. The only person a ɔbɛtumi ayi wo afiri ɔhaw mu ɛyɛ Jesus Christ. Ɔdɔfoɔ ɔsɔfo, ma me busa sɛ, religious leader bɛn na ɔwuiɛ na ɔsan sɔree? Sɛ ɛyɛ obvious, sɛ Yesu Kristo. Ɔno nko a.
Wɔn nko anko mpo na saa declare sɛ ampa ɛdan no deɛ wobɛdwira agu ba ne nansa so mɛsɛ asi. Hallelujah. And to the extent sɛ owuiɛ a wɔsɔre, woka Matthew chapter 28 a, wɔsɔre yɛ no, wɔn ankasa, asogyasfoɔ no ankasa nim sɛ wasɔre, but wɔn se daabi. Sɛ yɛkɔ ɔka sɛ wasɔre a. Wɔbɛha mo. Enti momma yɛnka sɛ wɔansɔre. N'asuafoɔ no aba abɛwia no, na yɛmfa nkɔnkɔ bere mpanimfoɔ no ani so. Wonim deɛ enti a? And that is the main reason why nkurɔfoɔ de sika ma ɛdɔm. Nkurɔfoɔ de sika ma nkurɔfokuo bi sɛ wɔnka sɛ yɛn Nyankopɔn no wansɔre. But ɔdɔfoɔ, deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ, yɛn Nyankopɔn no ɔsɔree. Ɔno nso ne ewiase nyinaa Hene. Enti ɔwu wieeɛ no, ne atwerɛ. de abɔ n'asɛnnua no soro sɛ, Jesus of Nazareth, the King of the Jew. Bible sɛ mpanyimfoɔ no baeɛ na wɔaka sɛ ɛntwerɛ saa. Twerɛ sɛ he claim he is the king. Na Pilate kaa sɛ na ɛyɛ me dɛ paa. Written, I have written. Woka ntwi na ɔsɛ deɛ matwerɛ no matwerɛ. Hallelujah. Saa papa wei nkutoo na ɔbɛtumi de agye obinom mmienu nkwa. Enti sɛ ɛnnɛ da yi woretie me a, deɛ mepɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ, Kristo ɔbaeɛ de ne mo, bɛhwiee ne mogya de guu hɔnom de maa me no bio. Wɔse obi biara a ɔbɛgye no adi no, wɔnyera no. Ɔbɛnya daa nkwa. Wobɛnya daa nkwa. Deɛ ɛsɛ sɛ atiefoɔ tie ne sɛ, Kristosom, ɛnyɛ about cars. Kristosom, ɛnyɛ about yɛn, ɛnyɛ, ɛnyɛ about your uh, uh, visa. Ɛnyɛ about awaleɛ, but ɛyɛ about daa nkwa. Aane, ana saa daa nkwa no nso no ɛyɛ Kristo no mu nkutoo na yɛbɛnya saa daa nkwa no? Obi retie me a, Awurade Nyankopɔn adom ne ne tumi nyɛ kɛse. Awurade mma wo adwene mu nteaseɛ wɔ Kristo ho, na wonya Kristo adwene, na wo gyidie nsi pi wɔ Kristo mu, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wofiri hanom kɔ a, wobɛnya daa nkwa bi wɔ Awurade Nyankopɔn mu. Ɔsɔfo Awurade nhyira wo. Awurade nyɛ ne mma kɛse ɛwɔ Jesus Christ din mu nti, amen. Amen Ɔsɔfo yɛda wo ase. Me nso meda ase. Saa mmerɛ yi yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛnya ɛyɛ ɔsɔfo baako nso so na ɔde ne hope message nyina ba. Mm. Ɛyɛ ɛmi nti yɛfrɛ ɔsɔfo a moate mm. na ɔno nso so wantumi amɛka yɛn nsa wɔ ha mm. na yɛfrɛ no yɛhwɛ sɛ ɔno nso so bɛnya biribi kakra ka nti mom yɛntie no. Yoo, atiefoɔ, yɛn nsa anka no, na yɛhwɛ. Ɛɛ, yɛbɛma, yɛbɛsan afrɛ no baako aso so, na yɛn nsa anka no deɛ a, ne yɛahwɛ sɛ yɛde dwumadie no nyinaa bɛba n'awieɛ, na mmerɛ a ɛsɛ bi nso so no, yɛasan atumi asa ahyia ama Nyankopɔn animuonyam nso so. Yo, ɔsɔfo, na yɛbɛsa a, yɛbɛsa afrɛ no no, Kristo kaa asɛm bi, ɛberɛ a ɔsɛn asɛnnua no so. Ɛyɛ nkuranhyɛsɛm kɛseɛ paa de ma wiase. Ɔse, Mawie. It is finished. Na mebisa mo sɛ, ɛdeɛn na wawie? Ɔsɔfo no, hello, wei deɛ Nyame mfa no nhyɛ mu na Okay. yɛntoa so. Hello? Ɔsɔfo Shalom o. Eh, Mebadwo biribiara bɔkɔ o. Ɛyɛ dɛ Nyame ase. Eh, wei deɛ atiefoɔ nyinaa ɛtie o na Yɛpɛ sɛ anwumerɛ yi yɛma wo nso de wo nne kakraba mu, ɛyɛ discussion kakra a ɛyɛ wɔ ha no. Yɛgye die sɛ baabi a wɔwɔ no lockdown no biribiara kɔ so bɔkɔɔ wɔ hɔ. Nyame adom biribiara bɔkɔɔ hɔ na yɛhyɛ da yi. Yɛda Nyame ase sɛ biribi biara nso yɛ bɔkɔɔ hɔ nom. Na ɛyɛ Easter yi a aberɛ yi aberɛ nyinaa yɛdi ma Nyankopɔn animuonyam da adi na yɛpɛnsɛmpɛnsɛn mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛtiefoɔ nso bɛnya mu nteaseɛ wɔ kwan sononko so. Na yɛhwɛ a Easter yi ɛne lockdown aba abɛhyia. Na yɛaka nsɛm pii wɔ hanom. Yɛpɛ sɛ woma yɛ nkuranhyɛsɛm yi anaasɛ Easter yi yɛka sɛ Easter hope message, anidasoɔ nsɛm a ɛwɔ Easter mu. Mpo aberɛ a yɛhu sɛ yɛwɔ ahohiahia mu yi, yɛpɛ sɛ woka biribi kakra na atiefoɔ no so de to wɔn kotodwe mu anaasɛ ɛboa wɔn wɔ kwan soronko so.

Ne wuo, ne yie ne ne sɔreɛ a wasɔre de ama Akristofoɔ nyinaa ano adi wiase nyinaa. Ɛno nti sɛ Kristo ba bɛwui na yɛsiee no na ne nnansa so ɔtumi sɔree na yɛ adeɛ a Akristofoɔ ɛma yɛnya ahotɔsoɔ ne awehyɛmu ne gyedie wɔ baabi a ɛsɛ sɛ yɛ. Da bɛn mu? Ampa, saa papa no nkyerɛkyerɛ a eye esiane sɛ yɛn nso so sɛ mpo yewu a sɛdeɛ wɔsɔree yɛn de betumi asɔre na yɛn kra abenya daa nkwa. Ɛno nti deɛ ɛwɔ mu a ɛreboa yɛn ne sɛ ɛma Kristofoɔ anidasoɔ, ɛma yɛn awehyɛmu na ɛma yɛn gyidie nso kɔ so Enti, Easter nyɛ bere a ɛyɛ anigye ne ɛnom ne ɛna. Easter de yɛ bere a yɛde reyi sɛ yɛne mma repie yɛn ɔwɛn-sira na yɛretu kwan akɔha Felicia Nantekwese. Ɛyɛ bere a yɛdi mfasodi a ɛwɔ ne wu ne ne sɔre so. Ɛno nti, ɛyɛ bere a wiase nyinaa yɛde abooboo yɛwɔ ahohiahia mu.

Ɔsɔfo yɛda wo ase paa. Nyame nyame nhyira wo. Yo atiefo ɛyɛ ɔsɔfo Amoaten a ɔno nso so ɛwɔ ɛyɛ St John Baptist ɛna yɛne ne twetwe nkɔmɔ a ɔno nso so de n'anudisɛm ato yɛn anim ɛfa ɛyɛ ɛyɛ Easter no. Ɔsɔfo Yɛbɛda wo ase, na mmerɛ ɛsɛ mu nso yɛbɛsan afrɛ wo na woasan aboa yɛn wɔ kwan soronko so. Yɛn ani sɔ paa. Amen. Nyankopɔn nhyira wo. Bye bye. Yoo. Ɔsɔfo a moatee ne ho no susu dɛn na ne nsɛm ma yɛn? Ɔsɔfo, Agya. na woreka biribi? Ɛbɛma. Ɛnokorɛ paa. Sɛ wobɛbɛkan ɛɛ John chapter 19 no a, wokan especially the verse 30 no a, Yesu Kristo ka asɛm bi wɔ hɔ no, ɔsɛ it is finished. Wɔwie. A ɛyɛ dwumadie a yɛredi yi. Ɔbɛ ɔ ɔwiee no ɔ ne wuo no reba abɛkɔ n'awieeɛ na biribi biara reba abɛsi no, ɔsɛ mawie ansa na mawu. Ɛdeɛ na mawie. First no na anka me ne wo mmienu yɛntumi mpo nkɔ Awurade Nyankopɔn anim. But Awurade Nyankopɔn ama akwanya bi aba abɛda hɔ nom a we have access to God. Ɛda no na ayɛ sɛ ɔte aseɛ sɛ Awurade Nyankopɔn n'ahummɔborɔ dɔso paa. Ɛberɛ a Adam ne Eve yɛɛ bɔne no, na Bible ma yɛte aseɛ sɛ wɔfirii saa garden no mu no, Awurade yɛɛ nsɛnkyerɛnne bi wɔ hɔ. Kristo daa ne ho adi. Ɛkwan a Kristo faa so ɔdaa no, Bible se, na yɛku aboa, na Awurade de aboa no skin no kataa. wɔn ho. Ɔsɔfo deɛ ɛsɛ sɛ ɔte asɛn sɛ, if there's no remission of sin, there's no, eh, eh, eh, if there's no any atonement, there's no remission of sin. There, there's no any form of forgiveness. It is a body fafiri any one on one. And you're not a certain anything. But wei no Awurade Nyankopɔn hu wɔn mmɔbɔ. Aboa no a wɔku no no wɔ Jesus Christ mogyaa no bɛ de bɔne fafire baa. Sɛ Awurade Nyankopɔn mogyaa no de bɔne fafire ba deɛ a, ɛnneɛ animuonyam no a na afiri wɔn so no, ɛsɛ sɛ animuonyam no san ba. Because yɛbisaa Adam, ɔse, Where are you? Ɔse, I am naked. Adɛn nti a? Animuonyam no afiri ne so. Enti aboa no skin no was animuonyam a ɛsan kataa ne so. Sɛ Kristo aba abewu de ama yɛn deɛ a, ɛneɛ na mene wo mmienu animuonyam no a ɛfiri yɛn so no, Kristo saa de aba. Hallelujah. Na mene wo mmienu sɛ ɛsɛ ɛsa te aseɛ no sɛ ewuo nso ɛni tumi ɛwɔ yɛn so bio. Ne ɛsɛ ɛsa te aseɛ sɛ bɔnsam nso nsa ɛni tumi ɛwɔ wo so. Enti sɛ Awurade Nyankopɔn gye wo a na wagye wo. Ɔgye wo nso a, nneɛma nyinaa bɛyɛ foforɔ. Nneɛma nyinaa bɛyɛ foforɔ. Enti wɔn a wɔde wɔn ho ato Awurade so na wɔwɔ Awurade Nyankopɔn mu no, sɛ Awurade Nyankopɔn gye wo a, nneɛma nyinaa bɛyɛ foforɔ. Nneɛma a na anka yɛsuro no yɛntumi nkɔ Agya no nkyɛn no, Agya no ayi ne nyinaa afiri hɔnom de ama yɛn. Enti sɛ obi yɛ gyidini na mogya no ayɛ ahyɛnsodeɛ wɔ wo so a, Wɔhaw ne amanneɛ biara nni twaka wɔ w'abrabɔ mu bio. Nkukuoni ne wo nni twaka, efisɛ obebewui ne mantam pii mu no na enyi ayaresa. Enti bere a ne atwa ne n'akyi mpene no, emu na enyi ayaresa. Enti wɔhaw a amanneɛ a ateɛte se no, Awurade Nyankopɔn nam ne wuo no so ama nkwagyeɛ ayɛ me ne wo mmienu dea. Awurade Nyankopɔn nhyira ne mma. Ɔnyɛ ne mma kɛse wɔ Yesu Kristo deɛ mu. Amen. Amen Amen Ɔsɔfoɔ yɛda wo ase Nyame nso nhyira wo wɔ nkyekyɛmu a de ama yɛn Atiefoɔ yɛde dwumadie no nyinaa ɛreba na wieɛ Na kakra a me nso mɛka de aka ho ne sɛ Me deɛ mehwɛ wɔn a saa mmerɛ yi Wɔn nnya mfaa Yesu Kristo sɛ wɔn Awurade ne wɔn kra agyenkwa Sɛ yɛhwɛ nsɛm yi a yɛreka yi a, Yesu Kristo abue kwan kɛseɛ de ato ama me ne wo mmienu. Nti ɔdɔfoɔ a wohwɛ me baabi biara akwanya a aba yi, Yesu Kristo abue ne nsam, ɔsi wawie biribi biara de ama me ne wo mmienu. Nti ɛnɛ yɛbɛpɛ sɛ wobɛnya adwen sakraeɛ anaasɛ adwen foforɔ bi dane wo ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Yesu Kristo nso so animuonyam ɛbɛyɛ kɛseɛ ama wo. Yɛahu sɛ anidasoɔ wɔ Yesu Kristo mu ɛmfa ho ne nea ɛrekɔ so biara. Yesu Kristo, wɔse wawie biribibiara de ama yɛn. Enti wo a wonya mfaa ho mmɛdɔn Yesu Kristo abusua no, yɛto yɛn nsa afrɛ wo. Sɛ wobɛn yɛn mpɛsoa so a, ɛyɛ Kumase ne ne mpɛsoa so a, yɛto yɛn nsa afrɛ wo wɔ kwan soronko so de ba St. John's Baptist Church a ɛwɔ Brɛman West. Yɛbɛtumi aboa wo ama Nyankopɔn Asɛm Korɔgyeen no woanya no ade atu anamɔn ama hann no atɔ wo so ama Yesu Kristo wie no a wawie no soso no woadi so mfasoɔ no bi. Na wommɛn yɛn soso a, ne yɛbɛsrɛ ne sɛ wohwɛ asafo biara a wɔgyina Nyankopɔn Asɛm so di dwuma a, bɔ mmɔden ara sɛ wode wɔn bɛkɔ abɔdɔn ho sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛtetew, wobefiri baako na wɔakɔ mmienu, na wɔakɔ mmiɛnsa, na wɔabɛyɛ kɛseɛ paa wɔ Yesu Kristo adwumadie mu, na N'animuonyam nso so ayɛ kɛseɛ de ama wo ne w'abusua nyinaa. Enti, ɔdɔfoɔ, ɛyɛ Easter nsɛm ne nneɛma a Yesu Kristo bɛyɛeɛ no, ɛno nie. Na yɛbɛfa saa kwan wei so no, ebia yɛbɛma akwanya no na ɔsɔfo sɛ wowɔ nkyia baako mmienu bi a wode aba. Yɛda Awurade Nyankopɔn ase, ɔdɔfoɔ, sɛ ɛnɛ da yi nso Awurade Nyankopɔn nam saa dwumadie yi so ama Awurade ada ne ho adi de akyerɛ ne mma. Hmm. Mede nkyia soronko paa ɛma ɛsɔfo panyini ɔno na ɛda ase John Baptist ano ɛyɛ Reverend Akwasi Ekyampong Dwete. Asafo mma, asafo mpanyimfoɔ ne obi biara a ɔwɔ tie. Na me saa de nkyea soronko nso paa ma Ghana Baptist Convention, yɛ President, ɛyɛ Rev. Dɔkta Ernest Adu Gyamfi, Awurade Nyankopɔn nhyira wo, ɛna adwumayɛfoɔ nyinaa, ɛyɛ Rev. Ebenezer Agyapong, Providence Baptist, Sɔfo Awurade Nyankopɔn nhyira wo, Sɔfo Kortey nso, A ɛyɛ Christie a Awurade Nyankopɔn ahyira Apostle Richard Cote, na saa ara nso na mede nkyea nso ma obi biara. Awurade ahyira obi biara ɛwɔ Yesu din mu. Yoo, ɔsɔfo se Awurade nhyira obi biara. Nti ɔdɔfoɔ, sɛ wopɛ sɛ wo ne ɛyɛ St. John Baptist foɔ di nsawɔsoɔ a, bɔ mmɔden ara na frɛ yɛn sɔfo panyini wɔ saa nɔmba wei so, 0244.

Wɔ anammɔn a yɛretu mu sɛ yɛhwɛ sɛ yɛbɛtwe akra nyinaa de aba Nyankopɔn, yɛfa akwanya nyinaa so. Na mede ato akoma so sɛ bi afa sika boa, boa wɔ kwan biara so nso a, numbers yi a yɛde to dwa yi nso, wobɛtumi afrɛ emu biara. Na afei nso no, mmoa biara a wobɛsɛ wode boa no, wode aboa ama Nyankopɔn nso so anim yɛm ada adi. Megye die sɛ mmoa no a wode boa no nso so no, Nyankopɔn bɛhwɛ nso so de atua wo ka wɔ kwan soronko so. na me nso so mefa akwanya wei nso so de akyea ɛyɛ me ho kani ɛyɛ sɔfo maame Evelyn St. John's Baptist asafo mma nyinaa afei nso ɛyɛ West Way Cruise foɔ a no nso so wɔn boa wɔ kwan soronko so no so ɛkyia wɔn nyinaa nyame mma a motwa ahyia wiase afɔ anan mu nyinaa ɛnkanka adeɛ a ɛyɛ amkaaka asɔfo maame foɔ nyinaa na nyɔkɔ nhyira obi biara Ɛne dɛn nso ɛyɛ anisɔ sɛ moatie yɛn ne ɔsɔfo nti yɛde bɛma obi biara shalom. Ɔsɔfo before a yɛbɛkɔ no ma yɛmmɔ mpaeɛ ɛma Akuffo Addo ɛne bia sɛ obi bia a ɔhaw amaneɛ da no so anaa wanya yareɛ no bi nti yɛbɛtene yɛn nsa ne abɔ mpaeɛ ɛde ama wɔn ɛwɔ Jesus Christ din mu ne yɛbɔ mpaeɛ Onyame Tumfoɔ yɛda wo ase yɛgyae yɛ ɔman mpanyini Nana Addo Dankwa Akuffo Addo hyɛ wo nsa, ɔne n'apamfo, Ma adom soronko ntɔ wɔn so, ma ahoɔden soronko ntɔ wɔn so, ma nyansa soronko ntɔ wɔn so, wɔ wo Dɔba Jesus din mu. Yɛbɔ mpaeɛ, Agya yi, the nations of the world hyɛ wo nsa, obi biara wɔ hɔ a ahohiahia mu, Paapa fa wo nsa ka no, ma wɔgyeɛ ne fa ahodeɛ nya wɔn adea, Ma yamneyɛ yi nnyina nsuo biara yɛbubu no wɔ Yesu din mu adom wura hyira wo ma ɛwɔ Jesus din mu nti amen.
Amen Awurade nhyira wo. Bye.